Calo kaka amito pwoyo riwu, lwonga ki nying ni San Dano Felix Alturu the Second, larwec pa Luo Community International Uganda. Tutwa i kare mukato angec awoco ni oweko kicako nya ni San Dano te lokke ni Adong Kena Kololo. Nicakke ma kinywalo ki an i nineteen ninety five, pe tye nino mo ma aneno kuc i lobo pa Acholi nyo i lobo pa Luo. Kadi ni Baibul waco ni lubo kany lobo me can, ento ka ineno tenge ka mukene ineno olo to kuc kucce tye. Wuweko tyen akwanyo karena awaco ni pire tek ni omyero wunge ngat ma julo an i lok me can. Tin abino bot Muje abici niya, Dano acel, ma en loko nyig carana lok mabeco, dano acel ma maro kaka ma megwa macalo Acholi, wek en bene olok kedwu, otit bene ka can en ma wan watye ka denone ni oyabbe wa i kare ma meggi ci wek dong wayub ne kit deno can kit ma watye ka denone kwede. Aa Mujee abedo niya, Alego in iwac ki kaka mwaka ma kingolo ki in, ki kit ma in iyabo ki kwo ma megi ki bene tit kit ma can eni tye ka bedo kwede nyo yam can kuca obedo tye i kwo ma megwa macalo Acholi. An alego wun lutwa, an gilwongo nya ni Abicinia Nyakia, an ginywala i mwaka pyera abic wiye angwen, i kare ma ginywala an ma dong adoko dit, gitico bedo i lobo pe wateno can, oboto obedo i lobo pe wateno can, amin odonyo i lobo wateno can. wacako doko calo guci. Ci man dok ker me namba aryo ngom dyenywa kiyako kwici kwici kwici kwici macal an abici nge akeya an dyena kiyako kwici kwici kare ma dong Muceveni odonyo i lobo dyena miya acel pyerabic Ci man dok an atye ka neno malit ka anene dong giyako dyangiwa, pe dong gimako wa ngom, ngom aye tye ka pito wa litinowa. Ma an alego wun lwo, omyero wuket wangwu matek, pien diny moni ma gitye ka diyo kwede wi dano gitero dano lilik, meno bwura. Ineno? ni eni wun dwo wuyab wangu kadi ma ki Kenya kadi ma tye wa i London kadi ma tye wa i UK kadi ma tye wa i Australia wan watye ka bako dogwa watye i can kany ba nyarwana dong omayo wa ngomo wa yadi wa eni dong ginguno tum oo man dong makar pe kare me pito lutino wa wek obed i cukul dong pe. Man gin ma an cwinya cwe, an kwara ya obedo owo an abedo latin pa Ker ma lok wu lok pa Ker pe ki bedo ka diyo wa ki wek ngom wa aa lok pe wan pe watye ilok me pati watye mere pi ngom wa aye gu weko odong i cing wa pe ki diyo wa tung kany iya par meno ducu acwali. Ai, ci iri i agaga omiyo ducu aculi, i dog yo tung ngom oromo ca miyo ducu aculi. Kitye ka neko aculi me i ngom oromo ca. Pi ngom pa aculi, ci dong kityeko wako ni wan dong wabikwo kwene, wadong kwene. Nying kaka aculi mono gimito girweny oko. Man gin man aloko ki keco ma cwinya wang iye. Ma wun lu- aculi me lwo pe odok ite migiwu. To pe neko dano kiryo. In ka ito tin, tiki dong pe ito? En aye an gin ma adoko ma lwak weko winy ni an abici ni Anyattia, an latin ker ma pe obe ki lworo. Jo ma giloko gipangu gipangu ni wek gin oloki, pien nongo pe oo ka kome. Ka oo i kome onongo en loko, ento mukene tye ka. Ka iywee ni aa nya i Nyankole myero obedi, ee Mulele myero obedi. Mulele niang onongo latin twa. Man kacel twa aye pa lar dong giloko. Mukene dong tye ni kore anga ka to tone dong gijogo cene gicito kwede. Dong niang onongo Mulele niang jogo cene i lobo ba. Wa acwele aye onongo jobo gibedo ka jog ki kekengi. En aye omiyo oweko Mulele wigi dit-ti. Tamagi oloko kare. Ber, apwoyo matek lukaka. Muzee pol kare loko lokke ki cwercwiny matek adada. Ka ngat ma winyo lok pa Muzee ci obiniang ni wan Acholi gubedo i can madong marac adada. Ngom en ma kilwongo ni ngom apar eno-ni obedo ngom pa Acholi. Yang con, kwayere ma mego macalo Olum gicito ka dwar. Ka gucito ka dwar, giweko megiwa ma obedo mon ma konyogi i kit ma laco bedo kwede ki dako. Megiwa gicito gitero i te oywelo apar. Co amito awocwu macalo Acholi, lweny eni dong pe lweny matin, eni lweny ma oyabbe wa kare mukato angec. Hmm? Ajumani en aye iwaco ni mati tye ajumani, enoni mati ma gua ki i Southern Sudan, mati ma yang con wan wangeyo, mati ma a ki i moyo. Iwek lok me politic lok me ngo? Kobedo cawa-ni gitye ka mako lutinowa me minigo bwura. Amito awocwu macalo kaka eni pe omyero wu giving up. Lok pa ngom pe lok me tuko. Kobedo cawa-ni Icrael gitye ka deno cani lok me ngom. Hmm? Wacako bedo ki balelo nining? Balelo nyo yam con gitye i lok ma megwa. Amito apor lok pa Muzee adada. Muzee iloko lokke ki weng ma in iwinyo ni kiniga tye i lok ma mege. So alego Muzee in pe ibedo agiko lok. Pol kare lok pa kaka pe itweyo, lok pa kaka kiloko kimedde ki lok dok bene imedde ki lok macalo Acholi wa imedde ki lweny pi ngom kwaro ma megwa pien wan con kwerewa bene gulwenyo alwenya pi ngom ma megwa. Lok eni, ka ngatto mo tye ka tamo ni watye ka loko lok me ngala, eni pe lok me ngala, eni lok me poko kwo ki to. Pien ka ato, cingo gibiyuko an ni lubo ma megwa, pe gibicwalo an bot bulalo, kono mulalo, kono balalo, kono mulalo-ni. Co, amito awac ni, ngat ma tye ka loko pulitik i lok me ngom ki ngat eni pud orweny. Kobedo caa ni dano weng ma tye i movement, ngat mo keken ma tye i pati mo keken, kobedo wan weng acudu watye ka waco ni, Ngom pa Acwili omyero ogak ngom pa Acwili. Awinyo ni lutino Acwili mo mukene tye ma gi ngo, gitye ka miyo ngom Balalo tye ka pane. Kobedo cawa ni kono in imiyo ngom Balalo tye ka pane, pe wamito Balalo i lobo ma mego man Acwili. Joni gibedo calo lutini, koni kicito kidwore kuca. Man lamego moni awinyo ni kobedo cawa ni dyanine onongo obedo nyige pyera aryo, kobedo dong dyanine tye wa i miya aryo, dyanine eni onongo oa ki kwene. Alego ngat mo keken ma tamo ni disappoting Balalo, ngat mo keken ma tamo ni tye ka lweny i kom kaka. Pe wukok ange, pe atye ka piyo lwak, ento pe wukok ange. Ka wun wutamo ni wubibedo i polo, lok ma Mujee oloko eni lok ma dong ocwero cwinya loyo. Cok pe wabiilo cingwa, wabimedde ki lweny, kadi wumak dano ma megwa wutim nining, jami weng tye ka cakkine ka gikkine, latyel lok dong owaco ka maleng. Aa, alego Muzee, in kong dong ityet dong wi i wiye, pien ni inge ni pol kare lok ma megi tye lok ma cuko cwiny dano adada, kit ma dano cito kwede ka dwar. Pien eni dong watye ka cito ka dwar. Lalino ca, dano acel owaco ni eni tye twol. Twol ka gimito neko twol gitimo gin eni, twol ka odonyo i ot. Twol ka odonyo, dong acak ba ilok. Ineno mo lutuwa, an dok pud atugo i bar. Wun acoli lwor, twol ka odonyo i odi. omyero inek koko, ka in ineko kor en aye obeneko in. Man cik pa cwiny ma yam wa con ma gitimo. Dok ka wan waneno ni ngomwa ni ebedo gin tuku, pe gin tuku ba. Ngomwa ni eni pe omiyi lworo kadi jo mono ma gimakogi ni pe omiyi lworo ki bul tutwa. Ngomi ngom pa cwiny. Jo ma tye wa i dan dan ka oto gitiyogi gikelo giyiko gingom. Ci ka nyarwana dong tye iye kono gibiyiko gigwe kadi giyiko ki London. Man gin acel ma myero acwali wun obed unge, kadi wa Kampala ka in ito gitingo lyeli kikelo iye acwali kany. Giteroni dok i lobo pa luloka giyiko iye dano. Pien ngom wa ni waloko doko gituko pi lumiu ma mewa, lutino ma mewa ma gitye gi miti ni. Ka jo mukene weko aa jo mucato ngom pe dong giryam Nyankole, giryamo koni ni jo ma gucato ngom gi Nyankole-ni en aye ma gitye ka gengo ngegi wek mony omak dano pien ngeyo ni aliny obedwogo i komgi. Ineno? Ento wan watuko kwedgi atuka, latin ma paco gilworo nining? Man ka calo gin angole okedo coggi loc mogo ma nene pede pe mit, en kono onongo nongo ocene ki kwede ma kun onongo nene giryame pi minge. LC. Ento gitye ka jingo tegi bot keya. Ineno? Lok-ki eni pe waneno calo gituko kong ginen pa jo Icrael. Icrael onongo kare ca gilwongo ni Palactina, man kombedi giloko ni Amac. Amac obino cilo jo Icrael nono, man kombedi jo Icrael oloko megi, jo Amac dong ni gimito postage, gine, gine bedo piny. Gicara elo wai lok me bedo piny daidagi, ka ma bijik kec idong jik. Meno pi ayela ko, pe dong giwek ngati mo oloyi i wi ati oloyi, ma lacen pe giwek oloyi i ngom mi. Ngom ma megi dok bedo ngom jo Rwanda aye obin ka loyo ngom wa kany. Wan pe wacito i Rwanda ka loyo ngom kunu. Man gin acel ma myero Acholi obed to ki cwiny acel matek ma cwinye obed nwang pe olwor. Jo ma gimako ki NJA gonyo iye kodi wek. Meno gicito ka buro wigi wek gubed lwor. Nguna, jo nen iye i dwogo, gin aye timme bene timme. Man olanya gil bat, kibedo ka mako ni onyieo nyieo nyieo nyieo ngom me apar. Ci iwinyo olanya gil bat kitweyo tye i buc. Olanya tye woko wa i cawa-ni ka maleng. En gin ma an amiwu tam wun lwor me acwali, pe wabed ki lworo. Eni Gura ni wek wubed lwo, pe itim iye gin mo. Gin moni ka dong ikeco, kec matwala, pe idok ki i meni. Ata ma an apwoyo. Ber, apwoyo matek lukaka. Eni dong cito macalo oduro bot kaka. Ah, wawinyo dano madwong ma gitye ka kelo yet i kom luwotgi. Inge ni ka twol odonyo i ot, pe iwaco ni dakone aye okelo twol i ot. Gin ma kitimo maber, ka twol onguko in ma itye i dyewor, ka mac pe piny col iringo iweko ot, dok piny oyabbe. Obedo icaya-ni, wabedo piny macalo kaka twol dong idonyo i otte. Yo ango ma kigoyo ki twol? Kicoko jami, kiguro weng mor ci kingiyo twol i ka ma odonyo iye. Twol pe kigoyo ki ibe ba, twol kigoyo ngute nyo wiye, pien ka igoyo ibe pud twol nongo kero. me nyette i komi. Eni pe twol madit, eni twol matidi. Ka nongo twol madit, dok bene amito awacu eni pe politik. Politik en wawaco ni ngun tye iye. Nongo ka nongo ni obed ni politik, nongo wawaco ni otwa ka ocito ka dwar, kit me dwaro ngu pi dwaro kuman kuman. Eni twol, twol matidi ma goyone mito ribo dog. Dok alego lutinowa ma gitye woko, lutino ma watye gang. Wulok ki cwiny acel. Kono ngat moni obalo, kono ngat moni pe tye ka wot i yo maber, pe kiyet dano. Lagana tye botwu, pe wuyet ngat mo keken. Ka ngat ma pe tye ka timone maber, mogo nongo lworo pe kwo ma mege. Wan ma watye ka ye ni gitye maber-ni wacito kaka, wacito i lain acel, wacito i lain acel dok waweko eni obed kare me ngeyo anga ma cung pi lwak. Pien watye ki jo mukene ma ka gin maber obino, kaneo, ka gin marac obino, kaneo. Ento i kare me kwir nongo tye ka bino, namba acel bino ki cente me bolo wun kaka. Cene en magi ma gimiyo me wilo kare dong owilo cakette pud kikonyo wan kaka wayabo wangwa waneno ni wacung lakaracel. Ca mukene daa mo watye ka dano en lurok loyowa kwede pien kicito i apar wun wuloko twomwu dok wuniyo ni apar giringo dok oromo so waloko taktik pe kilweny ni lweny ni pa laro keken. Ka dong kitye ka lweny gubedo awiny ni ludito omonyo guwilo ngo madwong, ministers guwilo ngo madwong i lobo Acholi, joni enoni weng wamito gua woko ki lobo Acholi. Pien ngom kwaro ki cogo i buk ni ngom kwaro pe tye me acata. An ape ki lok mapol, apwoyo matek wun lukaka, an amarwu, motowa, lokwa tye ni kacel watwero, pi mony keken cing acel pe twero, dok dero cing acel pe yabo. Alego ni odoo ma itiyo kede me ilo dero pe ibolo, pien pol kare giromo tic dok ludiro gitiyo ki wan ma waloko eni me rwenyo wan ki i bakgond. Apwoyo matek, lwonga ni Arturo the Second, wan i kin Mozambique niya.